नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम भगवान से आशा करब जे अहाँ सब ठीक है तो चलू आइ हम अहाँ सबक सामने क्लास नव नवम वर्गक मैथिली लऽ कऽ उपस्थित छी और आइ अपना लोकनि पूरे चैप्टर एक

तऽ चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहि करब आओर सीधे आबि जायब अपन पाठ पर देखियौ तऽ सबसँ पहिले अपना लोकनि पढ़ब लेखक परिचय नहि तऽ देखियौ नवम जे मैथिली अछि ओकरा दू भागमे बाँटल गेल अछि एगो अछि गदखंड आओर एगो अछि पदखंड नहि गदखंड मतलब जाहिमे निबंध कहानी कथा सब रहैत अछि ओकरा गदखंड कहल जाइत अछि आओर पदखंड मतलब जे जे अपना लोकनि पहिल से लऽ कऽ अठमा तक कविता वाला जे देखलहुँ ओकरे पदखंड एहिमे कहल गेल अछि ने तऽ चलू देखै छी नवम वर्गक मैथिलीके जे पहिल चैप्टर अछि ओकर नाम अछि मैथिली लिपिक संरक्षण और एकर लेखक अछि नहि मोमो डॉक्टर उमेश मिश्र देखियौ दोसर चैप्टर जे अछि हुनकर शीर्षक अछि मधुरमणि हिनकर लेखक अछि डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण जे तेसर चैप्टर अछि ओ अछि प्रवासी मैथिल समाज हिनकर लेखक अछि लक्ष्मीपति सिंह नहि चौथा चैप्टर अछि महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह हिनकर लेखक अछि प्रोफेसर जयदेव मिश्र पचमा चैप्टर अछि भद्री हिनकर लेखक अछि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ हिनकर अनुवाद कयने छथि आशुतोष झा नहि चलू अगिला पेजमे देखब अपना लोकनि की अछि देखियौ छठा जे चैप्टर अछि ओ अछि लोकतंत्र बौद्धिक जनक भूमिका एहि चैप्टर के लिखने छथि प्रोफेसर उमानाथ झा सातम जे चैप्टर अछि ओ अछि साहित्य में प्रयोगक वास्तविकता हिनकर लेखक अछि प्रोफेसर आनंद मिश्र अठमा जे चैप्टर अछि ओ अछि अपराजिता हुनकर ले हिनकर लेखक जे छथि ओ अछि राजकमल चौधरी नवम पाठक शीर्षक अछि इनकलाब एहि पाठक जे लेखक अछि ओ अछि जीवकांत और दसम पाठक शीर्षक अछि लोरी और एहि पाठक जे लेखक अछि ओ अछि प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन नहि तऽ ई दसटा चैप्टर जे अछि ओ गद खण्डमे अछि दसटा चैप्टर आब अपना लोकनि पद खण्डमे देखब कि कए गो चैप्टर अछि तऽ देखियौ पद खण्डके पहिल चैप्टर अछि नटराज जकर लेखक अछि विद्यापति दोसर चैप्टर अछि कचहरी जकर लेखक अछि चंदा झा तेसर चैप्टर अछि मिथिला वर्णन एकर लेखक अछि सीताराम झा चतुर्थ चैप्टर अछि पावसी तामसी एकर लेखक अछि प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन और पचमा चैप्टर अछि गोठ बिछनी एकर लेखक अछि वैद्यनाथ मिश्र यात्री चलू अपना लोक छठा चैप्टर के देखे छी छठा चैप्टर अछि नारी ई लिखने छथि हंसराज सातम चैप्टर अछि जाहि गाम में हिनकर लेखक अछि कुलानंद मिश्र और आठम चैप्टर अछि आजुक संदर्भ में भानु के श्रद्धांजलि एकर लेखक राम भरोस कापड़ी भरमर अछि नवम चैप्टरक शीर्षक अछि महंगी के मारी नहि और हिनकर लेखक अछि डॉक्टर रमन झा और दसम चैप्टर अछि विश्व बनल अशांत जकर लेखक अछि डॉक्टर मंजर सुलेमा तऽ एहि प्रकार अपना लोकनि जे छथि लेखक परिचय जानलहुँ मतलब पाठक नाम नहि और हुनकर लेखक के छथि से जानलहुँ तऽ अपना लोकनि जानै छियै कि क्लासक माध्यमसँ अपना लोकनि मैथिली लिपिक संरक्षण जकर लेखक अछि मोमो डॉक्टर उमेश मिश्र से पढ़ि लेलहुँ हन एहिमे जते इम्पोर्टेंट पॉइंट हेतै मतलब महत्वपूर्ण जे तथ्य हेतै ओकरा बारेमे अपना लोकनि अध्ययन करब चाहे ओ लेखकके बारेमे होय या एहि पाठके बारेमे होय लेखकके बारेमे नौमा क्लासमे डायरेक्टे देल अछि तऽ हम डायरेक्टे देख लेब आओर पाठमे जे छथि एक एक लाइन से जते प्रश्न बनत सभक उत्तर जानब ताहि के बाद अभ्यास प्रश्न में जे प्रश्न है ओकरो उत्तर जानब चलू एहिसँ आगे अपना लोकनि बढ़ै छी और सीधे आबै छी लेखक पर पहिलका चैप्टर की छलै मैथिलीक लिपिक संरक्षण एकर लेखक अछि मोमो डॉक्टर उमेश मिश्र तऽ अपना लोकनि जे छै डॉक्टर उमेश मिश्र के बारे में पहले जानब देखियौ कहै छै डॉक्टर उमेश मिश्र तऽ हिनकर जे जन्म भेल छलनि परीक्षामे पूछत कि डॉक्टर उमेश मिश्रक जन्म कहिया भेल छलनि तऽ देखियौ हिनकर जन्म भेल छलनि कहिया अठारह नवम्बर अठारह नवम्बर अठारह सए पंचानवे ईस्वीमे ईस्वीमे हिनकर जन्म भेल छलनि जन्म स्थान कतय छलनि हिनकर देखियौ बिन्नी सोदरपुर जे नेपालमे छल हिनकर मातृक छलक छल मतलब माताजीके गाँव नहि आओर पैतृक गाम छलनि गजहरा जेकि मधुबनी जिलामे बिहारक मधुबनी जिलामे स्थित अछि हिनकर निधन जे छथि ओ आठ सितम्बर उन्नैस सए सड़सठ ईस्वीमे भऽ गेलनि आओर शिक्षा देखियौ उन्नैस सए बाईस ईस्वीमे ई भारतीय दर्शन तथा संस्कृतसँ एम ए कयलनि मतलब शिक्षा ई एम ए तक कयने छलनि छलनि मतलब कथी कथी विषयमे तऽ दर्शन आओर संस्कृतसँ जे छै एम ए कयलनि नहि तऽ अहाँसभ एकर सुन्दरसँ नहि सुन्दर सुन्दर मतलब लिख कऽ आ बढ़िआँसँ नोट्स बनायब

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति सेहो छलनि नहि तऽ वृत्ति लिख कऽ एते लिखब चलू आब देखब एहिसँ अगिला पॉइंट की अछि कृति नहि ई वृत्ति छलनि आब देखब एकर कृति तऽ देखियौ कहै छै मौलिक कमला चलू कलर चेंज कऽ लै छी कहै छै मौलिक कमला लघु उपन्यास लिखलखिन नहि नलोपख्यान तथा अन्य उपाख्यान अतिचार निर्णय ने तिरुहता अधरक उत्पत्ति आ विकास तथा मैथिली संस्कृत ओ सभ्यता दू भाग दूगो भाग लिखलखिन एकर संपादित की सब कलन से देखियो कृष्ण जन्म मैथिली कुसुमांजलि ने कृति लता तथा कृति पताका ई सब हिनका द्वारा लिखल अछि तऽ अपना लोकनि जे छै लेखक के बारे में पूरा जानि लेलहुँ आब देखब कि एहि चैप्टरक माध्यमसँ पाठमे अहाँसभ पढ़ने हैब ने जे मतलब अपनेसँ पढ़ने हैब आ हम कक्षामे अहाँ सबके मतलब पढ़ेने छी पूरा चैप्टर एहिमे हर एक लाइन पढ़ेने छी आब जते लाइन से जते प्रश्न बन सकैत अछि सबके अपना लोकनि उत्तर जानब और अहाँ सबक कार्य अछि कि अहाँ जे छै नहि अभ्यास पुस्तिका लेब और ओहिमे सुंदर से सुंदर हस्ताक्षर के प्रयोग कऽ कऽ सुंदर से ओकर नोट्स बनायब तऽ चलू देखै छी पहिलका पेज में से पहिला लाइन में से की क्वेश्चन बनत क्वेश्चन अछि कि सूचना पत्रक अध्ययनसँ की लाभ होइत अछि मतलब सूचना जे पत्र अछि हुनका अध्ययनसँ की लाभ होइत अछि देखियौ मनोरंजन होइत अछि कि देशक समाज आ मनोवर्ती बुझब कि आर्थिक लाभ हैत कि समय बितायब नहि तऽ मिला जुला कऽ सभ ठीके अछि लेकिन सभसँ बेसी जे पैघ आंसर अछि सभसँ पैघ आंसर अछि ओ अछि बी देशक समाजक आओर आ मनोवृत्ति बुझब चलू अपना लोग देखब ऐसा अगला प्रश्न ऐसा अगला प्रश्न है कि साहित्य अध्ययन से की बुझल जा सकैत अछि तो साहित्य के अध्ययन से अपना लोग की बुझे छी तो लोकक मानसिकता के बुझे छी खेलक जानकारी होइत अछि व्यापारिक स्थिति होइत अछि कि प्रशासनिक व्यवस्था होइत अछि तो साहित्य के अध्ययन से लोकक मानसिकता के बारे में पता चलत आंसर जो ए भ जायत

अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै कि साहित्य रूपी आईना में की देखल जा सकैत अछि तऽ वर्तमान मात्र देखल जा सकैत भूत मात्र कि भूत आ भविष्य दुनू की कल्पना मात्र तऽ अपना लोकनि जे साहित्य रूपक आईना जे छै ओहिमे भूतो देख सकै छी आओर भविष्यो के देख सकै छी मतलब बीतलो समय के देख सकै छी आओर जे आबे वाला समय छै ओकरो देख सकै छी चलू तऽ एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ भऽ जायत उत्तर सी चलू आब देखब अपना लोकनि अगिला प्रश्न कहै छै संस्कृत भाषा भारत लेल की महत्व रखैत अछि तो देखियो विदेशी प्रभाव सांस्कृतिक आधार व्यापारिक साधन के आधुनिक प्रयोग एक उत्तर भ जाए वो भ जाए बी सांस्कृतिक आधार नहि चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि संस्कृत भाषामे की संरक्षित अछि तऽ राजनीतिक इतिहास अछि कि संस्कृति आ सभ्यताके परिचय अछि कि युद्धक वर्णन अछि कि वैज्ञानिक सूत्र तऽ एकरो उत्तर बी भऽ जायत संस्कृति आ सभ्यताक परिचय आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मातृभाषा मनुष्यके लेल किएक आवश्यक अछि तऽ रोजगारक लेल अछि भावनात्मक अभिव्यक्तिक लेल अछि परीक्षा लेल अछि कि मनोरंजन लेल अछि तकर उत्तर भऽ जायत बी भावनात्मक अभिव्यक्तिके लेल मातृभाषा मनुष्यक लेल आवश्यक होइत अछि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मिथिलावासीके मातृभाषा की अछि मतलब मिथिलाभाषीके मातृभाषा की अछि हिंदी अछि संस्कृत अछि मैथिली अछि कि अंग्रेजी अछि तऽ अपना लोकनिके जे मैथिली मातृभाषा अछि से मैथिली अछि कियाकि अपना लोकनि खुदे ने मिथिलाञ्चलमे रहै छथि मतलब मिथिलेमे रहै छी ने चलू आब देखब एहिसँ अगुलका प्रश्न एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि मिथिला सांस्कृतिक स्वतंत्र कोन कालसँ बनौने अछि तऽ वैदिक कालसँ आधुनिक कालसँ ब्रिटिश कालसँ एकर उत्तर भऽ जायत नहि वैदिक कालसँ कोन कालसँ भऽ जायत वैदिक कालसँ चलू अब अगुलका प्रश्न देखब अपना लोकनि कहै छै भारतक प्राचीन संस्कृतिके विशेष झलक कतय भेटैत अछि तऽ दिल्लीमे भेलै तऽ भेटैत अछि मिथिलामे मुम्बईमे कि कलकत्तामे एकर जे उत्तर हैत देखियौ एहि क्वेश्चन के एक बेर से देख लिया कहे छे भारतक प्राचीन संस्कृति के विशेष झलक कत भेटत अछि दिल्ली में भेटत अछि मिथिला में भेटत अछि कलकत्ता मुंबई में भेटत अछि कि कलकत्ता में भेटत अछि एकर भऽ जायत उत्तर बी मिथिला में मतलब भारतक प्राचीन संस्कृति के विशेष झलक अगर कतौ मिलत तो ओ है मिथिला चलू अपना लोकनि आब अगिला प्रश्न देखै छी अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषाके पारम्परिक लिपि कोन अछि तऽ अपन ऑप्शन अछि देवनागरी रोमन मैथिली तिरहुत लिपि या फिर उर्दू तऽ एकर उत्तर जे भऽ जायत ओ भऽ जायत सी मैथिली तिरहुत लिपि कियाकि देवनागरी हिन्दी अछि रोमनके अंग्रेजी अछि मैथिली के इएह लिपि हैत मैथिली लिपि ने जकरा तिरहुता सेहो कहल गेल अछि आब देखियौ अगला प्रश्न अछि कि साहित्य स्थायी किए कहल जाइत अछि नहि कारण ई समाजक दर्पण अछि कारण ई बदलैत नहि कारण ई कठिन अछि कारण ई सीमित अछि तो साहित्य स्थायी किए कहल कहल जाइत अछि किएकि ई समाजक दर्पण अछि नहि ई समाजक की अछि दर्पण अछि चलू अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब अगिला प्रश्न अछि कि प्रान्तक साहित्य की दर्शाबैत अछि स्थानीय संस्कृति खेलक स्थिति व्यापारिक हालत कि प्रशासनिक व्यवस्था एकर आंसर भऽ जायत उत्तर भऽ जायत स्थानीय संस्कृति चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिलीक उन्नति लेल के उत्तरदायी अछि सरकार अछि मिथिला देशवासी अछि विदेशी संस्था अछि कि व्यापारी वर्ग अछि तऽ मिथिलेके लोक अछि ने एकर उत्तर भऽ जायत बी चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि संस्कृति आ सभ्यताक रक्षासँ की सुरक्षित रहैत अछि अर्थव्यवस्था मनुष्यत्व राजनीति तऽ देखियौ मनुष्यत्वसँ बढ़ि कऽ कोनो बढ़िआँ उत्तर नहि हैत एकर उत्तर भऽ जायत बी चलू अगिला प्रश्न अपना लोकनि देखब कहै छै मैथिली भाषाक संरक्षण कोना सम्भव अछि कोना संभव अछि देखियौ विद्यालय बढ़ा कऽ कि भाषा आ लिपि के प्रयोग कऽ कि कानून बना कऽ कि प्रचार रोकि कऽ नहि एकर उत्तर भऽ जायत बी भाषा आ लिपि के प्रयोग कऽ कऽ चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषा मिथिलावासी लेल की अछि तऽ दायित्व अछि गौरव अछि बोझ अछि कि साधन अछि तऽ देखियौ गौरव अछि नहि मैथिली भाषा मैथिली जे छै मिथिलावासीके लिए की अछि तऽ गौरव अछि देखियौ हमहूँ अहाँ सबके क्लासमे हिन्दीमे पढ़बै छी लेकिन आइ चूँकि मैथिली पढ़ा रहल छी तऽ हमहूँ कोशिश कऽ रहल छी कि मैथिली भाषा बाजी नहि ओना हमरा शुद्ध मैथिली नहि बाजऽ अबैए किएकि अपना लोकनि जे भाषा छै मैथिली ओहिपर अंग्रेजियोके प्रभाव छै हिन्दियोके प्रभाव छै उर्दूओके प्रभाव छै भोजपुरियोके प्रभाव छै तऽ कुल मिला कऽ नहि शुद्ध मैथिली बाजैमे कनी मनी दिक्कत तऽ हेबे टा करै छै चलू तैयो हम कोशिश कऽ रहल छी कि मैथिली कनी कनी शुद्ध भऽ जाय तऽ चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि घर कुलक पवित्रतासँ गामक के की सम्बन्ध अछि तऽ गामक सुरक्षा होइत अछि गामक महत्व बढ़ि जाइत अछि गामक व्यापार होइत अछि कि गामक राजनीतिमे होइत अछि तऽ देखियौ ई लाइन अछि कहै छै घर कुलक पवित्रतासँ गामक की सम्बन्ध अछि तऽ देखियौ गामक महत्व बढ़ि बढ़ि जाइत अछि तऽ एकर उत्तर भऽ जायत बी आब चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै मैथिली सांस संस्कृति कोन माध्यमसँ सुरक्षित अछि तऽ भाषणके माध्यमसँ लिपिके माध्यमसँ भाषण आओर लिपि दुनूके माध्यमसँ कि सरकारी दस्तावेजके माध्यमसँ तऽ एकर उत्तर भऽ जायत सी भाषण आ लिपि दुनूके माध्यमसँ आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब किछु अपन लिपि बिसरब केना मानल गेल अछि नहि तऽ सामान्य बात मानल गेल अछि दुखद स्थिति मानल गेल तऽ गेल अछि प्रगतिके चिन्ह कि आवश्यक परिवर्तन तऽ देखियौ दुखद स्थिति अछि लोकके अपन लिपि बिसरब दुखक स्थिति अछि

आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि ब्राह्मी लिपिक प्रभाव कतय देखल जा सकैत अछि देखियौ हिन्दीमे मैथिली लिपिमे अंग्रेजीमे कि उर्दूमे एकर उत्तर भऽ जायत बी मैथिली लिपिमे चलू आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली लिपिमे लिखल हस्तलिखित पुस्तक नहि सभक तय की अछि मतलब निजी घर में अछि विद्यालय में अछि कि संसारक पुस्तकालय सभ अछि कि बाजार में अछि तकर उत्तर भऽ जाय सी संसारक पुस्तकालय सभ में अछि चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै मैथिली लिपिके रक्षा करब की मानल गेल अछि अधिकार अछि कर्तव्य अछि विकल्प अछि की प्रयोग अछि देखियौ कर्तव्य अछि अपना लोकनिके मैथिली लिपिके रक्षा करब अपना लोकनिके कर्तव्य अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ हिंदी आ देवनागरी सिखबाक उद्देश्य की अछि सांस्कृतिक विस्तार पांडित्य प्राप्ति मनोरंजन की खेल तकर उत्तर भऽ जायत पांडित्य प्राप्ति कियाकि चैप्टर पढ़ब तऽ ओहिमे देल अछि पॉइंट चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न अछि मैथिली आ हिंदी बीच संबंध केहन अछि तऽ देखियौ विरोधात्मक अछि पूरक अछि और संबंध अछि कि प्रतिस्पर्धात्मक अछि तऽ एकर उत्तर भऽ जायत पूरक अछि नहि आब चलू अपना लोकनि अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि भारतवर्षक स्वरूप रक्षा केना संभव अछि तऽ उद्योग विकाससँ संस्कृति संरक्षणसँ राजनीतिसँ कि व्यापारसँ एकर भऽ जायत संस्कृति के संरक्षण स एकर उत्तर बी भऽ जायत आब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि गामक महत्व किनका आचरण पर निर्भर करैत अछि तऽ देखियौ गामक आचरण जे अछि व्यापारी पर कि घरकुल पर नेता पर कि शिक्षक पर देखियौ चैप्टर पढ़ब तऽ इएह लिखल अछि नहि घर आओर कुल पर कुल के जे आचरण होइत अछि उएहसँ गामक महत्व निर्भर करैत अछि अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मैथिली संस्कृति मुख्य रूपे कतय सुरक्षित अछि तऽ पुस्तकालयमे भाषण आ लिपिमे विद्यालयमे कि न्यायालयमे एकर उत्तर भऽ जायत बी भाषण आ लिपिमे हमरा लगैत अछि ई क्वेश्चन दोबारा भऽ गेल नहि चलू अगर दोबारा भऽ गेल हेत तऽ अहाँ एके बार लिखब अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मिथिला वासी लेल मातृभाषाके की प्रतीक अछि तऽ गौरव अछि मिथिला भाषाके लिए मातृभाषा की अछि तऽ गौरवके बात अछि नहि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै अपन लिपि बिसरब केना स्थिति मानल गेल अछि तऽ प्रशंसनीय मानल गेल अछि अत्यंत शोचनीय मानल गेल अछि सामान्य मानल गेल अछि कि आवश्यक मानल गेल अछि एकर उत्तर भऽ जायत बी अत्यंत शोचनीय मानल गेल अछि चलू अपना लोकनि आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली लिपिमे लिखल ग्रंथ सबके स्थिति की अछि समाप्त अछि सुरक्षित अछि नष्ट अछि कि अप्रासंगिक अछि देखियौ सुरक्षित अछि नहि मैथिली लिपिमे लिखल ग्रंथ सब सुरक्षित अछि हमरा लगैए एहिमे एकटा ई तऽ खतम भऽ गेल हमरा लगैए एहिमे एकटा क्वेश्चन जे छै ओ छूटि गेल अछि नहि एगो क्वेश्चन अछि देखियौ कहै छै अमेरिका ई लाइन अछि शुरुएमे लाइन अछि एनाहिते तऽ कोनो उदाहरणमे लाइन अछि अमेरिका जापान पर ई अहाँ सब लिख लेब क्वेश्चन बत्तीस तक एलो हन तैतीस में लिख लेब अमेरिका जापान पर कहिया

विश्व युद्ध में नहीं लेकिन द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के बात करब तो ई उन्नीस में शुरू भेल रहल भेल छल और उन्नीस में जखन जापान समर्पण कऽ दिल तखन जाकर समाप्त भेल मतलब छः साल तक ई विश्व युद्ध चलल तो एगो लाइन है चैप्टर में कि अमेरिका जापान पर कहिया विजय पैलनि तो की भऽ जाय द्वितीय विश्व युद्ध में विजय पैलनि नहि तऽ चलू एहि प्रकारे चैप्टरमे जे नहि जे महत्वपूर्ण प्रश्न अछि सब समाप्त भेल आब अपना लोकनि अभ्यास प्रश्न आओर ओकर उत्तर देखब तऽ देखियौ पहिलुका जे अभ्यास प्रश्न अछि ओ अछि कोनो देशक परिचय पयबाक हेतु मामा डॉक्टर उमेश मिश्र साहित्यक अध्ययन किएक अति आवश्यक मानलनी अछि मतलब ई क्वेश्चन ई प्रश्न अछि पहिला एकर उत्तर की हैत देखियौ कहै छै चलू कलर चेंज कऽ लै छी कियाकि आब एकर उत्तर व्हाइट अछि ने देखियौ की कहै छै कोनो देशक परिचय पयबाक हेतु ओकर भूत वर्तमान तथा भविष्यके स्वरूप स्वरूपक ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु ओहि देशक साहित्यके अध्ययन अति आवश्यक अछि ने तऽ कोनो भी देशके बारेमे ओकर भूत वर्तमान आ भविष्य जान अगर अहाँके जानबाक हैत तऽ सभसँ बढ़िआँ की अछि कि ओहि देशके साहित्यक अध्ययन कऽ लिअ नहि तऽ तऽ ताहि दुआरे कोनो देशके साहित्यके अध्ययन केने अति आवश्यक अछि नहि चलू तऽ ई प्रश्नक उत्तर भऽ गेल अहाँसभ वीडियोके रोकि कऽ लिख लेब बढ़िआँसँ चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न अछि कि मैथिली भाषा एवं लिपिक महत्व पर नहि मोहम्मद डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा कोन कोना प्रतिपादित भेल अछि कहै छै डॉक्टर उमेश मिश्र कहैत छथि जे प्रत्येक अङ्गके रक्षा ओ सौन्दर्यसँ मतलब सौन्दर्यसँ जेना शरीरके रक्षा होइ छै तहिना मैथिली भाषासँ मैथिली लिपिके रक्षा होइत अछि नहि तऽ इहो प्रश्नके उत्तर भऽ गेल अहाँ लोकनि एकर बढ़िआँसँ नोट्स बना लेब आब चलू अभ्यास प्रश्नके तेसरका प्रश्न अपना लोकनि देखब ई प्रश्न अछि कि मैथिली लिपिके प्राचीनताके सम्बन्धमे डॉक्टर उमेश मिश्रके की मत छलनि छनि देखियौ मैथिली लिपिक प्राचीनताक समझमे लेखक उमेश मिश्र के मत छनि कि मैथिली भाषाक आ मैथिली लिपिक रक्षा करू नहि मतलब मैथिली भाषा और मैथिली लिपि के अपना लोकनि के रक्षा करबाक चाही अब चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि मातृभाषा मैथिली के सेवा तथा हिंदी के सेवा परस्पर विरोधी नहि अछि लेखकक एहि धारणा के पाछा हुनक की अभिष्ट छनि तो देखियो जैसे मातृभाषा मैथिली के सेवा तथा हिंदी के सेवा परस्पर विरोधी नहि अछि दुनू के सामंजस्य छैक लोक हिंदी बजथु लोक देवनागरी सीखथु किन्तु अपन मैथिली भाषा ओ लिपिके रक्षा करैत तऽ हिन्दी बाजने कोनो गुनाह नहि छै लेकिन अपन मैथिली भाषाके बिसरनियो उचित नहि अछि चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न की अछि तऽ कहै छै मैथिलीके प्राचीन अभिलेख सब कोन लिपिमे लिखल अछि तऽ देखियौ कहै छै मैथिलीके प्राचीन अभिलेख सब मैथिलीय लिपिमे लिखल अछि नहि सब मैथिलीय लिपिमे लिखल अछि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छियै कोन शतकमे मिथिला नहि मिथिलाक्षर विकसित भेल देखियौ एगारहम मतलब एगारहवीं शताब्दीमे नहि शतकमे मिथिलाक्षर विकसित भेल चलू आब अपना लोकनि ओजुका लास्ट प्रश्न देखब कहै छै ब्राह्मी लिपिक संग कोन समानताक उल्लेख लेखक कयने छथि कहै छै ब्राह्मी लिपिक संग लेखक डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली लिपिक समानताक उल्लेख कयने छथि तो एहि प्रकारे अपना लोकन के ई पूरा पाठ समाप्त भ गेल एहिमे अपना लोकन लेखक परिचय देखलहुँ पाठ में जते महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जे प्रश्न बन सकैत अछि आ ओकर उत्तर जानलहुँ ताहिके बाद अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर जानलहुँ अहाँ सब की करब तऽ अहाँ सब जे छै